Deen Traité hei, deen hëlt d'Länner nach vill méi an d'Gitt, an och d'Demokratien, well wa vun Automatismus geschwat gëtt an de Gesetzer, dat heescht, datt d'Entscheedungsgewalt, d'demokratesch Entscheedungsgewalt zréckgedréckt gëtt an datt d'Parlamenter net méi decidéieren, well dat einfach scho virbestëmmt ass. Een zweete Punkt, dee ganz wichteg ass, dat ass, doduerch datt budgetär Politik esou virbestëmmt ass, ass et net méi méiglech, Wirtschafts a Finanzpolitik ze maachen, fir de Cours vun der Ekonomie ze bestëmmen. Et ass quasi net méi méiglech, eng antizyklesch Politik ze maachen, well d'Logik vun deem, wat hei decidéiert ass, ass prozyklesch. Dat heescht, wa Rezessioun ass, gëtt d'Rezessioun duerch d'Spuermoossnamen nach méi verstäerkt. An esou enger Situatioun si mer elo och de Moment dran. An da gëtt et eng ganz Rei aner Aspekten. Zum Beispill entsteet elo vläicht d'Illusioun, datt elo eppes géint d'Eurokris gemaach gi wär. Mee dat ass nëmmen eng Illusioun. Wann een d'Beispill hëlt vun Irland an och dat vu Spuenien, déi Länner ware perfekt mat hire Budgets, Disziplin komplett an de Krittäre mat dran. Op eemol, do hu se missen hir systemesch Banken ënnerstëtzen an elo stinn se selwer vrum Ruin. An doropper gëtt guer keng Äntwert ginn. Dat heescht, d'Zeréckdränge vun der Influenz vun deem Finanzsecteur do an och de permanente Chantage, doriwwer gëtt iwwerhaapt net geschwat an dat ass awer fir eis ee vun den haaptsächlechste Problemer, dee mer hunn. Dat wierklech Neit vun deem Traité hei, dat ass, dass en, an d'Lëtzebuerger Gesetz an an d'Lëtzebuerger Verfassung, an deem Sënn, dass muss dat Gesetz mat zwee Drëttel Majoritéit ugeholl ginn an doduerch Verfassungsrang kritt. Déi Stabilitéitskritären, déi bis elo just um europäesche Plang bestanen hunn, drasetzt. An dass en eng nei Budgetsprozedur wäert als Konsequenz hunn, wou ganz genau dra steet, dass automatesch, wann de Budget e gewëssene Solde déficitaire vu 0,5 Prozent erreecht huet, automatesch eng Brems ageluet gëtt, ouni dass emol e Politiker doriwwer kann decidéieren. Dat riicht sech géint déi sozial Transfertsprogrammer, Dat riicht sech an éischter Linn géingt de Rentesystem, dee mer hunn, deen als eng implizit Schold an d'Zukunft ugesi gëtt an déi muss dann reduzéiert ginn, automatesch, all Joer, bei all Budgetsdebatt. An d'Parlament selwer huet ganz wéineg Befugnisser nach, fir Politik ze maachen, fir. sozial Programmer ze decidéieren, fir sozial Gesetzer ze verbesseren a sou virun. Dat ass eigentlech de Knackpunkt vun deer doter, vun deem doten Traité, besteet doranner, de Lëtzebuerger Législateur ze fesselen un déi neoliberal Kritären, déi jo och um europäeschen Niveau souwisou applizéiert ginn. Wann dat, wann deen Traité do bis an d'Lëtzebuerger Législatioun agefloss ass, bedeit dat och, dass eng Budgetsreform wäert kommen, wou déi Kritären dann ganz genau dran ageschriwwen ginn, déi automatesch Kritären, déi sech dann applizéieren. An d'Lëtzebuerger Regierung geet do nach e Schrack méi wäit, andeems se de Moment ass, amgaang ass ze diskutéieren, iwwert eng Budgetsreform, déi esouguer virgesäit, datt automatesch Steiererhéijunge solle reduzéiert ginn, net nëmmen Depensë reduzéiert ginn, mee och Steiererhéijunge reduzéiert oder zréckgeholl ginn. Dat heescht, de Budget däerf net méi wuessen. De Budget muss definitiv festgefruer ginn am Verhältnis zum Akommes vun engem Land, de sougenannte PIB muss den ëffentleche Budget agefruer ginn. Während awer kee Mënsch verlaangt zum Beispill, dass privat Akommessen, Profitter an esou weider, Recetten, déi kommen aus der Finanzwirtschaft, dass déi sollen agefruer ginn. Do schwätzt kee Mënsch dovun. Et geet ëmmer nëmmen drëm, fir d'Part vun den öffentlichen Ausgaben an de Gesamtausgabe vun enger Gesellschaft kleng ze halen an nach wa méiglech ze reduzéieren an am iwwregen och d'Léin am selwechte Mooss kleng ze halen an nach ze reduzéieren. Hannert deem Ganze sti ganz grouss Ëmverdeelungsprozesser, wou ganz räich Leit derhannert sinn, déi gären nach méi räich ginn an déi dofir op esou Gesetzer pochen. Dat ass den eenzegen Hannergrond. Et geet schlussendlech drëm, wéi vill Yachten a wéi vill Seegelbooter um Mëttelmier fueren, an dat geet nëmmen, wann d'Leit et hei méi schwéier hunn, eng kleng Wunneng ze fannen. Dat ass déi Ëmverdeelung, déi a Wierklechkeet geschitt. Jo, mir hunn als Lénk hu mer u sech Alternativen, fir en anert Europa ze gestalten, an do kéint een fir d'éischt emol méi en demokratescht Europa gestalten. Dat heescht, mir proposéieren am Fong och eng institutionell Reform ze maachen, dat heescht d'Institutionen, esou wéi se am Moment sinn, u sech a Fro ze stellen. An eis Idee wier, fir am Fong progressiv de Pouvoir vun de Staten ze delegéieren un gewieltere Représentant, dat heescht un d'Europaparlament. An do kéint ee sech natierlech an enger Transitiounsphas awer och iwwerleeën, datt een nach eng zweet Chamber géif aféieren, wou national Représentanten sinn, déi vläicht kéinten nominéiert si vun de Gouvernementer nach ëmmer, mee dat just als Transitiounsphas. A misst och onbedéngt, de Pouvoir misst u sech och delokaliséiert ginn op engem regionalen, europäeschen Niveau, also op transnationale Regiounen, bon dat bëssen zur demokratescher Fro. An dann natierlech, ee vun eise groussen Uleihen ass endlech e soziaalt Europa opzebauen. Dat war zwar u sech virgesi vun Ufank un schonn an der Europaconstructioun, ass awer ni gemaach ginn. Een Haaptelement dovunner wier natierlech en europäesche Mindestloun anzeféieren, dat heescht, datt een an all Land e Mindestloun hätt, deen, dem Loun, also deene 65 Prozent vum Loun médian giff entspriechen. Dat heescht, voilà, e Loun, dee proportional zu all Situatioun, ekonomescher Situatioun, Salaire-situatioun de Länner ugepasst wier. An deem Kontext, vu wege soziaalt Europa, si mer och am gaangen, op engem, um Niveau vun der Europäescher Lénkspartei, eng Propositioun auszeschaffen, wou et giff drëm goen, en europäesche Solidaritéitsfong ze kreéieren. An dat huet eppes ze di mat sozialem Europa, well d'Idee ass, datt Länner, déi wierklech a Schwieregkeete sinn, esou wéi zum Beispill Griicheland, kéinten dohinner léine goen, ouni déi onméiglech Konditiounen, déi se am Ament mussen aféieren, fir kënne Suen ze kréien. Dat heescht, datt se do kéinte léinen. mat engem Taux d'intérêt vun engem Prozent, ouni datt se mussen doheem hire Sozialstaat ofbauen. Et ginn also effektiv Alternativen zu der Europapolitik, déi am Moment gemaach gëtt. An ech mengen, datt déi Alternativen effektiv souwuel zu Lëtzebuerg wéi op engem europäeschen Niveau an de Lénksparteie grad entwéckelt ginn.